Менә үз-үзебезгә сорау биргәнебез булды микән? Шушы кулымда булган Коръән китабы кайчан язылды икән дип. Бу сорауга җавапны инде без беләбез. Коръән китабы язылды Әбу Бәкр радыяллаһу анһу вакытында дип. Ләкин бик күп гасырлар Коръән китабы ул бик дефицит санала иде. бик дефицит санала иде. Аны табып булмыйдыр иде, кулга төшереп булмый иде, ул бик кыйбат иде. Бигрәк тә, мәсәлән, революциягә кадәр булган чорларда. Ә совет чорында ул гомумән юкка чыкты. Бүгенге көндә кулыбызга Коръән алып, башыбызга да килгәне юк. Карале. Бу Коръән миндә дә бар, күршедә дә бар, тегендә дә бар, минем иемдә ул дүртәү-бишәү тора дип. Каян шуның кадәр күп Коръән барлыкка килде икән? Ни сәбәпле? дип башыбызга килгәне дә юк. Чөнки бүгенге көндә китапларның саны бик күп. Һәм китапны бастыру, ул бик җиңел, бернәрсә тормый. Бернәрсә тормый дигәннән акча гына тора, бар. Башка авырлыгы юк. Миллионлаган тираж белән чыгарырга мөмкин. Ләкин элек тә, элек алай булмаган. Коръәннәр булган, яки башка китаплар шулай ук инде бер-ике дәнәде, кулдан язылган. Һәм мәсәлән, сиңа Коръән кирәк булса, син аны кулдан күчереп язырга тиеш булгансың. Бу инде көн кебек ачык. Ләкин бу хәл үзгәрә. 18 нче гасырның ахырында, 19 нчы гасырның башында. Бөтен җир шарында, бөтен җир йөзендә Коръәнне кул белән язган дәвердә безнең җирлектә, ул вакытта инде Россия империясендә, Казан губерниясендә Коръән типографик ысул белән басыла. Беренче тапкыр җир йөзендә. Димәк, игътибар итеп карасак, татарлар Коръәнне типографик белән баскан беренче халык. Менә сиңа ачыш.

Әби патша Екатерина II 1787 елда чыгара указ. Указ нәрсәдән гыйбарәт? Белгәнебезчә, әби патша мөселманнарга, татарларга бик әйбәт карый. Аның указы белән Мәрҗани мәчете төзелә, Апанай мәчете төзелә Казанда. Һәм гомумән мөселманнарга ниндидер иреклек килә. Һәм мөфтият барлыкка килә, мәсәлән, шушы мөселманнарның дини эшләрен хәл итәр өчен. Һәм инде аның указы белән беренче булып Коръән бастырырга карар кылалар. Менә шушы Коръән 87 нче елда 1787 нче елда Петербургта бастырыла. Аны бастыралар кыргызлар өчен. Кыргызларга бирер өчен шушы Коръән китабын. Әмма инде 89 нчы елда ук бу Коръәнне күпләп бастыра башлыйлар Һәм 89 нчы елдан алып 98 нчы елга кадәр, 1798 инде әлбәттә, бу Коръәннәр саны арта бара, күп итеп бастырыла һәм Петербургта басыла. Моны инде күреп, нишлиләр? Шушы Коръәнне күреп, 1802 елны инде тапшыралар татарларга бастыруны. Сез бит мөселманнар, Россиядә ислам динен тотып торучы, әйдәп баручы халык татарлар була ул вакытта. Тапшыралар татарларга. Һәм э, шулай ук инде шушы Коръәнне дә дәресләүче, карап, шушы шрифтларны җыючы мөселман кешесе була. Монда уйларга кирәкми. Коръәнне Екатерина вакытында урыслар язган икән. Аны кем тикшергән? Ул дөрес булган микән дип? Юк, ул дөрес булган. Чөнки аны мөселманнар тикшереп бастыралар. Аларның күз алдында һәм бүгенге көндә Казан басмасында хаталар юк. Менә шушы басманы әйткәнебезчә 1802 елны күчерәләр Казанга. Шрифтларын тапшыралар, яңа типография барлыкка килә Казанда. Һәм шушыннан соң инде Коръәнне дә анда бастыра башлыйлар. Шушы вакыттан Коръән китабын алу һәм булдыру җиңеләя. Кул белән язуга караганда, бастырган Коръән арзанрак та була һәм, әлбәттә, аны күбрәк тә язырга була. Күбрәк чыгарырга була. Һәм шуңа күрә менә бу унтугызынчы гасыр Коръәне күп кенә татар гаиләләрендә бүгенге көнгә кадәр саклана. Ә ул гаиләләр кулак булмаган, байлар булмаган. Гади татар гаиләсе өендә, димәк, Коръән булдыра алган. Ни сәбәпле? Аны типографик ысул белән бастыру сәбәпле. Һәм дә ки менә шушы 19 гасырда чама белән бер 57 ел эчендә 150 меңләп Коръән бастырыла. Бу бик күп сан. Әгәр дә аны мәдрәсәләргә таратсаң да, мәчетләргә таратсаң да, бу чыннан да бик мөһим цифра. Чөнки кулдан язылганга караганда, әлбәттә, аның инде шушы бастырылуы, санын арттыруы ул файдалырак була мөселманнар өчен. Һәм дә ки 19 гасырның инде шушы ахырына кадәр 20 гасыр башына кадәр бу дәвам итә коръәнне бастыру бу басма казанда бастырылганга күрә атала казан басмасы дип казан басмасы инде ул башка яңа коръән түгел ә бары тик типографик ысул белән казанда бастырылганга күрә казан типографиясендә бастырылганга күрә казан басма дип атала Әмма хәрефләре гарәп була, әлбәттә. Әлбәттә, бөтен кагыйдәләре үтәлә. Әлбәттә, аны һәрбер гарәп кешесе дә укый ала, бу Коръән китабын. Шуңа күрә моны инде ниндидер башка Коръән дип әйтү дөрес түгел. Ләкин аның уникальлеге нәрсәдә? Аның уникальлеге менә шушы басманың шрифтында. Бу безнең татарларга хас булган шрифт, язу. Бүгенге көндә без укыган гарәп басмасы Аны язган кеше, кеше кулы белән язылган китап ул. Шушы аның кулын, аның язуын, каллиграфиясен күчергәннәр компьютерга һәм компьютер аны бастыра. Әмма язма кул белән язылган. Шуңа күрә ул атала Хат Гусмани. Димәк, шушы Госман дигән кеше аны инде язган каллиграфик ысул белән аның кулы ул. Әмма Казан басмасы, димәк, башка хат белән, башка кеше кулы белән язылган. Уникальлеге шунда. Һәм Казан басмасында башка кагыйдәләр кулланыла. Кагыйдә ягъни бар бит Коръәндә, мәсәлән, э, кая туктарга ярый, кая ярамый. Мәсәлән, сәктә дигән урыннар бар. Бу аят, мәсәлән, бу урында Туктау хәерлерәк, монсында дәвам итү хәерлерәк дигән шундый аңлатмалар бар. Менә болар бөтенесе дә, бөтенесе дә әлбәттә инде башка төрлерәк кагыйдә белән язылган. Аны аерым өйрәнергә кирәк, Казан басмасын укыр өчен дип әйтик. Шулай ук тагын бер кызык мәгълүмат бар. Гарәп басмасында, мәсәлән, безнең алдыбызда менә әле Казан басмасы. Гарәп басмасын алсак, анда Фатиха сүрәсе башында нәрсә дигән? Бисмиллахир рахманир рахим дигән һәм аның алдында бер дигән цифр тора. Гарәп басмасында Бисмиллахир рахманир рахим дигән сүз ул аяткә керә. Коръән аяты булып санала. Ә Казан басмасында Бисмиллахир рахманир рахим ул аят түгел. Әлхәм дип башланганда ул беренче аят шул була. Һәм шулай ук Фатыйха сүрәсендә тагын бер үзенчәлек, әйтик, мәсәлән, Фатыйха сүрәсенең ахыргы аятендә ул икегә бүленә, Казан басмасында. Гарәп басмасында юк. Сырата ләдина әнгамта галәйһим дигәч, Казан басмасында туктарга мөмкин. Бу Гыйрак галимнәрендә аять монда бетә. Гыйрак галимнәрендә.

Димәк, менә шундый үзгәрешләр бар. Шундый үзгәрешләр бар Казан басмасы һәм Гарәп басмасында. Моңа кеше игътибар итмәскә мөмкин. Әмма үзебезнең басманы кулланмау сәбәпле, без менә шушы кагыйдәләрне югалтабыз. Уникальлекне югалтабыз. Югалтабыз э, ислам дине безгә килгән, димәк, Коръән басмасы Гыйрактан, Ирактан килгән, аның кагыйдәләре белән килгән. Менә без шуны югалтабыз. Минем кулыма килеп эләкте совет чорында бастырылган Коръән. Иракта бастырылган Саддам Хусейн тарафыннан, яны аның ярдәме белән инде. Менә андагы кагыйдәләр безнең Казан басмасына туры килә. Ә хәзерге без укыган Сәгуди басмасы ул туры килми аңа. Димәк, тора-бара без инде үзебезнең менә шушы кагыйдәләрне югалтып та бетерергә мөмкинбез. Аллага шөкер, бүгенге көндә Казан басмасы яңадан чыгарылды, тагын яңадан бастырылды мөфтият тарафыннан. Һәм шушы үзебезнең традицияләрне, үзебезнең ата-бабаларыбыздан калган гыйлемне бүген без дәвам итә алабыз. Менә шуңа күрә онытмыйк, татарларның да Коръән басмасына нинди зур өлеш керткәннәрен. Һәм безнең үзебезнең дә уникальлек барлыгын онытмаска кирәк. Вәссәламу галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.